Ne nyina yɛ media foɔ dodoɔ naa na ɛde ba. Oh ok. Media ɛne ɛyɛ the cause of camp camp no. Mo a na mo twerɛ twerɛ nsɛm yi keka sɛ mo wɔ asɛm. Ok.
So wate aseɛ baa so yɛ bɛnya data. Ne boɔ den dodo.
Data boɔ dene.
Data boɔ dene. Yɛ bisa sɛ akɔdeɛ na ɛsɛ ɔmo ntwerɛ nwoma sɛ ɔmo twerɛ nwoma. Ghana foɔ ɛɛte YouTube no ase. Mɛkasa ato nwom bi ma de sɛ in the next ten years. Mɛto nnwom ten years ten years. Oh ok nti woto baako a ɛte sɛ ten years time na wasan ato baako. Ɛna baako no nso no a mɛto no ɛntwa mu da till next ten years no. Ah nti shakara no still ɛntwa mu ɔhu. Na shakara bɛyɛ de atwa mu. Wontumi nhie program abere a wɔmmɔ shakara sɛdeɛ na na woanyɛ. Hwɛ wodeɛ wonim ayɛ abisa woyɛ sɔfo koraa woyɛ party a bɛbɔ shakara.

Kasa aba biara a ɛsɛ da nim bi. Sɛ wo tie nwom na wa nte aseɛ a nkasa aba nim. Kasa wa nte nwom no ase. Oh ok nti kyerɛ yɛ aseɛ ketewaa bi ne nti nsi yɛ nkɔmɔ di bi. Ahun sɛ Shakara no yɛ eh ɔbaa a ne ho ɔfɛ a okura body kura nimonyam kura biribi ahun sɛ ɔbaa ni yɛ beauty na sɛ. eh, wo papa etuu fo sɛ ebia Kwaku w'asi so yi, hwɛ w'abrabɔ yie no wamfa ankɔdi Shakarafoɔ mmaa akyi na wansɛe wo daakye. Ɛna akwadaa no kyerɛ ne papa sɛ monyaa me na menkɔdi akyire, ɛyɛ afotuo. Wɔsɔn sɛ aberanteɛ bi tumi si so, wɔhu ɔbaa ne ho ɔfɛ bi a na ɔdi n'akyi, wɔhu ɔba bi a ne ho ɔfɛ bi a sɛ mongyaa me, wɔbɛdi akyire, adi akyire, adi akyire, daakye afei wakɔsɛ n'abrabɔ.

Anaasɛ sɛn na wose hu YouTube ne adwuma no nyina ase hoo? Eh, Ghanafoɔ ɛɛte YouTube no ase, mɛka sɛ ɔmo ate aseɛ. Okay. But eh, problem kakra ɛwɔ hɔ. Mm-hmm. Ah, problem na ɛwɔ hɔ no, ɛnyɛ about Ghanafoɔ, but it's about the system no. Okay. Because eh, system no ɛmmoa, anse sisi a no, YouTube no yɛ network adwuma. Okay. Sure. Network and data. Data no na akɔyɛ sisi a no asɛm kɛseɛ ama yɛn Ghanaians ɛkwan a yɛbɛfa so yɛbɛnya data no boɔ den dodo data boɔ dene data boɔ dene papapapapa because sɛ data boɔ no tumi ba fam anaasɛ yɛtumi nya access bi to uh, unlimited sɛ bi a Efie biara mu no wotumi kɔ na wakɔyɛ registration na yɛama wo ebia data, data no ebia every month biara no wobɛtumi atua ebia hundred cedis or two hundred cedis or five hundred cedis non stop a wode bɛhwɛ deɛ wobɛhwɛ biara. I think sɛ nka ɛbɛboa but wode wo phone ɛretɔ anaasɛ wode wo data ɛretɔ no wotɔ kakra a seesei a na asa Seesei anasa nti, ɛno no mmoa mma adwuma no ntumi nkɔ n'anim sɛdeɛ yɛsi pɛ no. Nti sɛ nka data asɛm no tumi kɔ yie ma yɛ deɛ a, ɛnna Ghanafoɔ nso deɛ wɔn ate aseɛ paa. Because first na wɔbɛyi fa sika ɛna ade akɔtɔ CD no. Ebi a one and two bɛtɔ ne ten CDs ana ɛni nka ɛwɔ koraa nka ebi a bɛtɔ ne twenty CDs. Nti twenty CDs no ɔprefer sɛ ebi a ɔbɛhwɛ mood bɛyɛ ten in the month na ɔboaboa ano na so obetumi ade ato data bi a ɛbɛso no for the month. I think sɛ ɛyɛ cool ɛkɔsi hɔ a ɛna ɛno nso nyɛ me nko ara me nso me movie na ɔde bɛhwɛ. Sure.
Ɔbɛhwɛ wei deɛ ahwɛ wei deɛ ahwɛ wei deɛ nti yɛn no bosom no hu sɛ ɛnoɔma ɛrekɔ n'anim. Nti mo de data no ara na. Ɛno na ehia yɛn na network no nyina so yie ma yɛn ɛna ehia yɛn tete kɔ kafe twɛ ɔkɔ fe twɛ no. Sɛsɛ bi watɔ watɔ o bundle koraa na ehu nsu koraa. Wobɛte kotwekotwekotwekotwekotwekotwe twentwem esi a data no adane DJ ɛyɛ kotwekotwekotwekotwe twentwem na ɛno no efiri he.
data na na nyi jo ada no dig oh wo de sɛ wo so data team ho wo press fu press ya but akotwe kotwe kotwe kotwe kotwe kotwe twentwem enyina so enyina so ne bo nso ade nti ɛhɔ no ɔmo hwɛ wɔ side no ma yeye na yati ase o last two questions na ye call red kingdom division in the industry I say manfo bebre ada me bie phone lines atum na ye be ka say Ɛnnɛ yɛbɛdi yɛn movie ho nkɔmmɔ biara no, deɛ ɔbɛfrɛ biara wobɛte sɛ ɔse ana movies no actors no koraa ntam ayɛ wɔn mu atete, ana wei wɔ ne camp, wei wɔ ne camp, wei wɔ ne camp, wei adɛn nti na kyekyere ntwan? Industry anka yɛhu no kakraka, sei na mo nyinaa ma forme camp, camp, camp, camp, camp yi.
Yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ wɔn nso wɔn adwene nkɔ sɛ.

ɛntumi nyɛ adwuma ɛbɛsɔ Ghanafoɔ ani because ɛsono me me camp no yɛ nyansa ne adwene ɛda yɛ tirim ɛna sɛ wo nso produce movie ɛsono nso wadwene no nyansa ɛda ɔtim ade yɛ wo deɛ ɛnti yɛfa me deɛ kakra ne yɛfa adeɛ kakra ne yɛfa bra deɛ kakra ne yɛfa na akeka bom na movie industry na ɛtumi asɔre ɛnti camp no nkyerɛ sɛ Wei wɔ wei kam nti wei ne wei nni asɛm. Sɛ wote wohu ano da DJ ɔwɔ radio station fo a sɛ wo ne no bɛkasa. Oh yeah sure. Ɛhɛn but ne nkyɛ sɛ one no asɛm w'adwuma na woyɛ no wɔ ha. Nti camp no deɛ ɛwɔ hɔ sɛ wei yɛ n'adwuma wei yɛ n'adwuma but ɛtɔ da nso yɛka bom nso ɛsa ɛyɛ adwuma cause adwuma bi wɔ hɔ a ehia sɛ yɛn nyinaa bɛka bom na yɛayɛ. Nti saa ɛɛ wei sei wei ayɛ sei no ne nyinaa yɛ mediafoɔ dodoɔ no ara na ɛde ba. Oh, okay. Mo Me deɛ ɛnyɛ the cause of calm calm. Mo a mo a na mo twerɛtwerɛ nsɛm yi keka nsɛm yi a. Because. Nasɛ mo anyɛ a yɛntwerɛ.
Oh, daabi.
Ɔn sɛ. Mhm. Deɛ wobɛhu afa nipa so bi a wopɛ sɛ wɔka bi a na ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Okay. Yɛn ho asɛ sɛ ebi a mebaa ha yi na mabɛto artist bi sɛ bi a wɔte reception hɔ a ebi a ɔbɛyɛ program ha. Mhm. Na ebi a metam wɔde maa me na apam nti meduru pressure pressure na mede amnika ebi kora m'ani anhyɛ da ankɔ ne so. Na mebɛtena kasa a Mo ntwɛn nhwɛ sɛ me pɔn me ko but me ba no ebia ma nhunu na mankasa no nti no ɛhɔ ara bɔ nsɛ obi kura fona no wɔ video mo hwɛ titi na twɛtwɛ mu sɛsi a mbo nsɛ ohun nipa so mankasa ba ebia nka twɛn hwɛ sɛ ebia me pɔn na me kɔ a pressure na ba fam no na sɛ wate ase nti ɛyɛ mo ama nsɛ na mo hu na mo keka na na but problem bi ani hɔ yɛ adwuma no yie na yɛ pɛ sɛ yɛ bɛ som Ghana na camp camp no affect industry oh no ɛwɔ baabi a o sɛnea wokɔ yɛwɔ bollywood ɛne ɛwɔ nollywood na yɛwɔ ɛyi nti ɛ ɛ ɛ ɛ afɛte ɛne ɛyɛ adwuma ɛne ɛyɛ adwuma saa nso na adwuma teɛ adwuma biara nti wokɔ banks na banks biara wɔ ne camp yɛka camp anyɛ nnɛ na camp bɛba wiase soldiers wɔ mo camp police wɔ mo camp nti yɛ ghana fɔ ne yɛ nti ase yes na media fɔ nso yɛ nso ɛha saa pɛpɛɛpɛ saa pɛpɛɛpɛ alright nti meka sɛ last two questions aka last one sɛ sɛ yɛhwɛ a Actors ne actresses, ɛnɛ wobɛhu sɛ mo mo nkorɔfoɔ no, ɛmu kakra bi sɛ yɛwɔ NPP, na wɔn akɔyɛ NPP campaign, wei sɛ yɛwɔ NDC, enti asɛ mo ankasa industry no, mo ntɛm atete. Wohu ne sɛ saa nneɛma bi sei no ɛba a, at the end of the day mo bɛba abɛsu na aban no baeɛ, wɔyi n'ani ama creative arts, ɛnyɛ mo na mokɔ so saa nneɛma wei. Politics ɛntete artists ntɛm. Ɛhɛn. Obiara firi, ansa wobɛyɛ artist no wofiri wo fie na ɛbaeɛ. Sure. Woba nso na wowɔ party a w'adwene ansa na wode reba. Enti wabɛduru ha no, sɛ wobɛduru na sɛ me mewɔ party A a, ɛnyɛ kyenkyen atwan sɛ woabɛka me ho nti no, wo nso bɛkɔ party A no bi. Ɛna menka sɛ ebia wofiri party B na ɛreba nti ɛnyɛ kyenkyen atwan sɛ wofiri party B na ɛreba nti wommɛka me ho. Okay. Yɛnyɛ no saa. Obiara wɔ baabi a n'akɔnnɔ wɔ. Aha, Ghana nti yɛwɔ freedom of everything. Sure. Saa. Nti party sɛm no deɛ. But ɛyɛ. anka twɛn, ɛno no nyɛ ayi sɛ fine wo wɔ NPP, Aha. sɛ wo mmaa abɔnten bɛ endorse political party biara, adɛn nti na mo nkeeping no secret than sɛ mo Oh. nyinaa ebi mo bɛba NPP, ebi bɛba NDC, afei deɛ aban no, aban korɔ no ba a, na nkorɔfoɔ no a wɔbɛ support no no, ɔɔhwɛ wɔn mmom na wagya industry no nyinaa asi hɔ. Adɛn nti na wokɔ papa asɔre na adɔ papa na wode esie sɛ eh, woduru baabi na wobɔ papa din sɛ ebia mekɔ asɔre wɔ Ezra a, na ɛyɛ wo fɛre? Dabi, ɛyɛ wo kuo a wodwan ne a wodɔ. So wate aseɛ? Nti wo prefer sɛ ɔde bɛba out abɛka ma obiara ate a, ɛno no deɛ ɛnyɛ bɔne. Nti ɛno no deɛ ɛnyɛ case. Guy, wowɔ party bɛn? Me ankasa no deɛ, me ankasa no, me a mate me party a, ɛyɛ Nafaako party. Ɛno, EC register nti ɛnyɛ party. Wontumi nka nkyerɛ me, ei mate, wo, wobɛyɛ dɛn ahu? Dabi, abatoɔ a yɛkɔto no ɛyi, 2024 yi. Wo se, aha. Wo, wo ayi no ɛwɔ ballot box ɛyi paper no so bi? Wo deɛ wowɔ ha wobɛte ho asɛm. Enti me ankasa me tɔ me ara me yɛ politician na me ara ma te me kuo. Oh you see, wo ankasa wo nim sɛ endorsing political party openly no ɛnyɛ adeɛ a ɛboa industry. Ɛboa, deɛ ɛboa ne deɛ ɛboa no. Enti endorse political party ɛnɛ. Ɛna me se me ma te me deɛ nti deɛ nti na me nkɔ endorse obi deɛ. Me ankasa me wɔ bi na wo wɔ hɔ yi, wo wɔ ɛyi YYP a, wo bɛ endorse me deɛ.

Enti na ɔka Red Kingdom ho asɛm kyerɛ yɛn too many. Red Kingdom me nka ho asɛm bebree because of sɛ ɛho nsɛm no ɛhu ɛna ɛyɛ kɔɔ ne gya tua toɔ enti me mpɛ sɛ mɛka ho asɛm bebree no six July no na wabɔ mmɔdene sɛ wobɛ pɛ wo ticket ɛnɛ week Saturday pɛpɛpɛpɛ na wapɛ wo ticket na waba na wo deɛ wabɛhwɛ w'ani so adeɛ na w'ade ho asɛm no ɛkɔ. Mm. Titititititi. Na
Red Kingdom yi ɛɛ nkurɔfoɔ sɛ na ɛyɛ movie a wɔde bɔ akutia sɛ ɛɛ Kojo Nkansa nyi nso mu wɔ a country called Ghana ne mu na mafɔ so a na makɔfa agya kuo na mo nso mo de ne yɛ Red Kingdom. Oh.
ha wei deɛ sɛ wei ahun sɛ wei ebi na meka no media no sɛ ya nti me nsɛm bi sɛ ya na mete a me ma ma so koraa nkɔ hɔ so wɔn sɛ wɔaka wei a wɔsere. Ebi ɛlɔ sɛ ɔyɛ SG mu. yɛmfa movie ho akutia.

hash. Huh, star four four seven star. Star four four seven star. Two four. Two four. Seven one. Seven one. Hash. Hash. Abusua no nso sɛ yɛkyinkyini twan na twan ɛba movie premier. Mhm. Asɛ mpɛn pii no mu de movie ba na yɛ premier wie a mhm. ɛno ano na movie no akyi akata yɛn hu movie no ebi biara bi mu. Ɛɛ eh, ebi a wɔn na wɔn yɛ follow up. Saa. So yɛ follow up di abɛn ho sɛ. Wɔn asɛ movies bebree a wɔn premier no yɛ wie a nka yɛ pɛ sɛ ebi yɛ hu no YouTube ne akonya bi ahwɛ but wo wie a wo hu no baabi a. Eh ahu sɛ movies no wotwa movies sei na wo premiere ɛwɔ baabi baabi bebree ɛbɛkɔ aha ansa aba youtube okay aha ɛyɛ deɛ youtube deɛ ɛbɛba okay but ɛwɔ baabi baabi a ɛbɛkɔ ɛbɛfa ha ɛbɛfa ha ɛbɛfa ha okay kɔsi ana movie no ɛyɛ a yɛbɔ ka yie ah nti ne ka no so eti eti red king no mo disika bɛyɛ sɛ na wura ɛdɔɔso paa.
ɛbɛduru bɛyɛ sɛ. Jesem kɔ fa me budget book ba. Uh, biribi ayɛ budget ɔn sɛ yɛtwerɛ wantwerɛ bɛfa ɔne so hmm. nti yɛtwerɛ toɔ nti next time ɛba ha biom de book no bɛba na yɛabɛ list sɛ mo wɔ ɛyɛ accountant hɔ anaa ɔkekakeka mo accountant no ɛsɔ mo ate aseɛ but uh, problem kakra ɛwɔ hɔ a problem no a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ about ghanafoɔ but it's our the system no okay because uh, system no ɛmmoa ansa sisi ano youtube na yɛ network adwuma okay. sure. network and data data no na akɔyɛ sisi ano asɛm kɛseɛ ama yɛn ghanaians mm. ɛkwan a yɛbɛfa so yɛbɛnya data ne boɔden dodo data boɔden mm. data boɔden papapapapa because sɛ data boɔ no tumi ba fam anaasɛ yɛtumi nya access bi to uh, unlimited sɛ bi a Efie biara mu no wotumi kɔ na wakɔyɛ registration na yɛama wo ebia data, data no ebia every month biara no wobɛtumi atua ebia hundred cedis or two hundred cedis or five hundred cedis non stop a wode bɛhwɛ deɛ wobɛhwɛ biara. I think sɛ nka ɛbɛboa but wode wo phone retɔ anaasɛ wode wo data retɔ no wotɔ kakra a seesei ara na asan Seesei anasa nti, ɛno no mmoa mma adwuma no ntumi nkɔ n'anim sɛdeɛ yɛsi pɛ no. Nti sɛ nka data asɛm no tumi kɔ yie ma yɛ deɛ a, ɛnna Ghanafoɔ nso deɛ wɔate aseɛ paa. Because oh, first na wɔbɛyi fa sika. Mhm. ɛna de akɔtɔ CD no ebi a one and two bɛtɔ ne ten cedis ana ɛni nkɛ wɔkora nkɛ bi a bɛtɔ ne twenty cedis nti twenty cedis no ɔprefer sɛ bi a ɔbɛhwɛ mood bɛyɛ ten in the month na ɔbɔbɔ ano na so obetuma de ato data bi a ɛbɛso no for the month aten sɛ ɛyɛ cool ɛkɔsi hɔ a ɛna ɛno nso nyɛ me nko ara me nso me movie na ɔde bɛhwɛ Sure. Ɔbɛhwɛ wei deɛ ahwɛ wei deɛ ahwɛ wei deɛ nti yɛn no bosom no hu sɛ ɛnoɔma ɛrekɔ n'anim. Nti mo de data no ara na ɛno na ehia yɛn na network no nyina so yie ma yɛn ɛna ehia yɛn tete kɔ kafe twɔ kɔ fe twɔ no. Wɔtɔ wɔtɔ wo bundle koraa na ehu nsu koraa. Wobɛte kotwekotwekotwekotwekotwekotwe twentwem esi a data no adane DJ ɛyɛ kotwekotwekotwekotwe twentwem na ɛno no efiri he?

Eh ɛnɛ yɛbɛdi yɛn movie ho nkɔmmɔ biara no deɛ ɔbɛfrɛ biara wobɛte sɛ ɔse ana movies no actors no koraa ntam a ɛyɛ ɔmo mu atete ana wei wɔ ne camp wei wɔ ne camp wei wɔ ne camp wei adɛn nti na kyekyerɛ ntwan industry anka yɛhu ne kakraka sei na mo nyinaa ma form camp camp camp camp camp yi. Eh yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ. Eh, wɔn nso wɔn adwene nkɔ sɛ eh, wei wɔ ne camp, wei wɔ ne camp. But ɛyɛ ampa nso sɛ obiara wɔ ne camp. Eh, adwuma biara saa na ɛteɛ. Oh, okay. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ ampa obiara wɔ ne camp.
Okay. Mepa kyɛw sɛbi sɛbi wotew radio station, radio station foforɔ nso wɔ baabi. Sure. Ba ɛno nkyerɛ sɛ mo wɔ asɛm. Okay.
So wate ase.
Ba ɔyɛ DJ wɔ ha, mhm. na sɛ wɔ contract enwu wɔ ha, ɛɛde ne sɛ ebi abɛyɛ kɔtena another radio sɛ ɔpɛ adwuma. Sure.
Adwuma no yie na yɛɛpɛ. Mhm. Ɛna sɛ ama saa nso yɛnya ne yie because me me nko ara me camp. ɛntumi nyɛ adwuma ɛbɛsɔ Ghanafoɔ ani because ɛsono me me camp no yɛ nyansa ne adwene ɛda yɛ tirim ɛna sɛ wo nso produce movie ɛsono nso w'adwene no nyansa ɛda wo tirim ade yɛ wo deɛ enti yɛfa me deɛ kakra ne yɛfa adeɛ kakra ne yɛfa bra deɛ kakra ne yɛfa na akeka bom na movie industry na ɛtumi asɔre enti camp no nkyerɛ sɛ Wei wɔ wei kam nti wei ne wei ni asɛm. Okay. Sɛ wote ahu ano da DJ wɔ radio station for sɛ wo ne no bɛkasa. Oh yeah sure. Ɛhɛn sure. Ba ne nkyɛ sɛ one no asɛm. W'adwuma na woyɛ no ha. Okay. Nti camp no deɛ ɛwɔ hɔ sɛ wei yɛ n'adwuma wei yɛ n'adwuma ba ɛtɔ da nso yɛka bom nso ɛsa ɛyɛ adwuma. Because adwuma bi wɔ hɔ a ehia sɛ yɛn nyinaa bɛka bom ne yɛayɛ. Nti saa ɛɛ wei sei wei ayɛ sei no ne nyinaa yɛ mediafoɔ dodoɔ naa na ɛde ba. Oh, okay.
Mo a mo a na mo twerɛtwerɛ nsɛm yi keka nsɛm yi ara. Because mo anyɛ a yɛntwerɛ.
No, daabi.
Ɔn sɛ. Deɛ wobɛhu afa nnipa so no bi a wopɛ sɛ wɔka bi a na ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Yɛn ho asɛ sɛ ebi a mebaa ha yi na mabɛto artist bi sɛ bi a wɔte reception hɔ a ebi a ɔbɛyɛ program ha. Mhm. Na ebi a metam ɔde maa me na apam nti medurɔ pressure pressure na mede ammirika ebi kora m'ani anhyɛ da ankɔ ne so. Na mebɛtena akasa a Mo ntwɛn nhwɛ sɛ me pɔn me ko but me ba no bia ma nhunu na mankasa no nti no ɛhɔ ara bɔ nsɛ obi kura fona no wɔ video mo hwɛ titi na twɛtwɛ mu sɛsi a mbo nsɛ ohu nipa so mankasa ba e bia nka twɛn hwɛ sɛ bia me pɔn na me kɔ a pressure na ba fam no na sɛ wate ase nti ɛyɛ mo ama nsɛ na mo hu na mo keka na na but problem bia ni hɔ yɛ adwuma no yie na yɛ pɛ sɛ yɛ bɛ som Ghana na camp camp no affect industry oh no Ɛwɔ baabi a o, sɛnea wokɔ, yɛwɔ Bollywood, ɛna ɛwɔ Nollywood, na yɛwɔ ɛyi, eh, nti ɛ ɛ ɛ ɛ afɛte.
Ɛne ɛyɛ adwuma, ɛne ɛyɛ adwuma, saa nso na adwuma teɛ. Adwuma biara, nti wokɔ banks na banks biara wɔ ne camp. Yɛka camp, ɛnyɛ nnɛ na camp bɛba wiase. Soldiers wɔ wɔn camp, police wɔ wɔn camp. Nti yɛ Ghana foɔ na yɛ nti ase. Yes. Na media foɔ nso yɛ nso so camp. Ɛha, saa pɛpɛɛpɛ, saa pɛpɛɛpɛ.
Alright, nti meka sɛ last two questions, aka last one. Sɛ sɛ yɛhwɛ a, Actors ne actresses, ɛnɛ wobɛhu sɛ mo mu mo nkorɔfoɔ no, ɛmu kakraa bi sɛ yɛwɔ NPP, na wɔn akɔyɛ NPP campaign, wei se yɛwɔ NDC, enti asɛ mo ankasa industry no, mo ntɛm atete. Wohu ne sɛ saa nneɛma bi sei no ɛba a, adan mu dede mo bɛba abɛsu na aban no baeɛ, wɔyi n'ani ama creative arts, ɛnyɛ mo na mokɔ so saa nneɛma wei. Politics ɛntete artists ntɛm. Ɛhɛn. Obiara firi, ansa wobɛyɛ artist no wofiri wo fie na ɛbaeɛ. Sure. Woba nso na wowɔ party a wojoine ansa na wode reba. Enti woabɛduru ha no, sɛ wobɛduru na sɛ me mewɔ party A a, ɛnyɛ kyenkyen atwan sɛ woabɛka me ho nti no, wo nso bɛkɔ party A no bi. Ɛna menka sɛ ebia wofiri party B na ɛrebae nti ɛnyɛ kyenkyen atwan sɛ wofiri party B na ɛrebae nti wommɛka me ho. Okay. Yɛnyɛ no saa. Obiara wɔ baabi a n'akɔnnɔ wɔ. Aha, Ghana nti yɛwɔ freedom of everything. Sure. Saa. Nti party sɛm no deɛ. But anka twɛn, ɛno no nyɛ ayi sɛ fine wo wɔ NPP, sɛ wo mmaa abɔnten bɛ endorse political party bia, adɛn nti na mo nkeeping no secret than sɛ mo nyinaa ebi mo bɛba NPP, ebi bɛba NDC, afei deɛ aban aban korɔ no ba a, na nkorɔfoɔ no a wɔbɛ supporte no no wɔhwɛ wɔn mmom na wɔagya industry no nyinaa asi hɔ. Adɛn nti na wokɔ papa asɔre na adɔ papa na wode esie sɛ eh, woduru baabi na wobɔ papa din sɛ ebia mekɔ asɔre wɔ Ezra a, na ɛyɛ wo fɛre. Dabi, ɛyɛ wo kuo a wodwɔn ne a wodɔ. So wate aseɛ? Nti wo prefer sɛ ɔde bɛba out abɛka ma obiara te a, ɛno no deɛ ɛnyɛ bɔne. Nti ɛno no deɛ ɛnyɛ case. Taa wowɔ party bɛn?
Me ankasa no deɛ, me ankasa no, me a mate me party a, ɛyɛ Nafaako party. Ɛno EC register nti ɛnyɛ party. Wontumi nka nkyɛ, ei mate, wo wobɛyɛ dɛn ahu? Dabi, abatoɔ a yɛkɔto no ɛyi 2024 yi. Wo se, aha. Wo ayi no ɛwɔ ballot box ɛyi paper no so bi? Wo deɛ wowɔ ha wobɛte ho asɛm.
Enti me ankasa me tɔ no me a me yɛ politician a me a ma te me kuo. Wo ankasa wo nim sɛ endorsing political party openly no ɛnyɛ ade a ɛboa industry. Ɛboa.
Deɛ ɛboa ne deɛ ɛboa no. Endorse political party ɛnɛ. Ɛna me se me ma te me deɛ nti deɛ nti na me nkɔ endorse obi deɛ. Me ankasa me wɔ bi na wo wɔ hɔ yi wo wɔ ɛyi YYP a wo bɛ bɛ endorse me deɛ.

ma sɛ wobɛtumi akasa yeah sure hey manager manager akɔ aba mm. manager pato sɛ odua mu kakra bi ma me hey yeah nyɛ no kuma se nko a okay. we are looking at other regions as at now we are still planning the other regions are yɛde nneɛma di kan gu akwam dada ɛna mhm. ebi wɔ hɔnom nso so a ɛɛm yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ nyame adom other regions ebi wɔ so ɔmo afrɛ a ɔmo pɛ sɛ yɛ franchise eh, ma wɔ mo motor right na na ɔmo so ɔmo atumi premier wɔ and then deɛ ɔsɛ tena ase hu sɛ mostly premier na akɔ akɔyɛ kumase aka kumase. wọ́n jẹ́ apàtúwọ̀ kùtà mu kakra bi ma mi hello good evening. yẹ wà lóṣù ma mi. ẹyin ti other regions na ọmọ nhwẹ yẹn ni yẹ ba. okay okay yẹ de bọ ọmọ dọsẹ. okay okay that's right nti ebusua nyame adoma next week sẹ de na mẹka na yẹn nyinaa yẹ bẹ kọ akọhwẹ red.